Jaratılıs kitabı jigirma altınshı bap. Elde Ibrayimniń dáwirinde bolǵan ashlıqtan basqa bir ashlıq júz berdi. Isaq Gerarǵa filistlerdiń patshası Abimelexke ketti. Jaratqan Iye Isaqqa kórinip bılay dedi, Mısırǵa barma, Men aytatuǵın jerde jasa, sol jerde kelgindi bolıp jasay ber, Men seniń menen birge bolıp, seni jarılqayman. Mine, usı jerlerdiń xámmesin saǵan hám seniń urpaqlarıńa beremen. Ákeń Ibrayımǵa bergen antımdı orınlayman. Seniń urpaqlarıńdı aspandaǵı juldızlar sıyaqlı kóbeytip, usı jerlerdiń xámmesin olarǵa beremen. Jer júziniń barlıq xalıqları seniń urpaqlarıń arqalı jarılqanadı. Óytkeni Ibrayım Maǵan boysınıp, Meniń tapsırmalarımdı, buyrıqlarımdı, qaǵıydalarımdı hám kórsetpelerimdi orınladı. Solay etip, Isaq Gerarda ornalasıp qaldı. Sol jerdiń xalqı onnan hayalı haqqında soraǵanda, ol hayalın qarındasım dep ayttı. Sebebi ol, Rebekka gózzal, sonlıqtan bul jerdiń adamları meni ol sebepli óltiredi, dep oylap, onı hayalım dep aytıwǵa qorqtı. Isaq sol jerde jasap atırǵanına kóp bolǵanda, filistlerdiń patshası Abimeleh terezeden qarap Isaqtıń Rebekkanı aymalap atırǵanın kórdi. Sonda Abimeleh Isaqtı shaqırıp alıp, Ol seniń hayalıń eken-ǵo, nege onı qarındasım dediń? dep soradı. Isaq oǵan juwap berdi, Óytkeni, ol sebepli meni óltiredi dep oyladım, dedi. Abimeleh oǵan. Nege bizlerge bılay islediń? Xalıq arasınnan birewdiń xayalıńa jaqınlasıp qoyıwı múmkin edi-ǵo. Sonday bolǵanda, sen bizlerdi gúnaǵa batırar ediń, dedi. Sońınan Abimeleh pútkil xalıqqa, Kimde-kim bul adamǵa yamasa onıń xayalına qol tiygizse, ol sózsiz óltiriledi, dedi. Isaq sol jerge tuqım septi hám sol jılı júz ese artıq ónim aldı, sebebi onı Jaratqan Iye jarılqaǵan edi. Isaq bayıp ketti, baylıǵı kem-kemnen kóbeyip, ol júdá bay adamǵa aylandı. Onıń iri hám mayda malları, kóp xızmetshileri bolǵanlıqtan, filistler onı qızǵana basladı. Ákesi Ibrayımnıń tiri waqtında onıń xızmetshileri qazǵan qudıqlardıń hámmesin filistler topıraq penen kómip tasladı. Sonda Abimelek Isaqqa, Biziń jerimizden ket, óytkeni sen bizlerden góre anaǵurlım kúshli bolıp kettiń, dedi. Sonnan keyin Isaq ol jerden ketip, Gerar oypatlıǵına shatırların tikti hám sol jerge qonıs bastı. Ákesi Ibrayımnıń tiri waqtında qazılıp, onıń óliminnen soń filistler tárepinnen kómip taslanǵan qudıqlardı Isaq qaytadan qazdırıp, Olarǵa ákesi qoyǵan burınǵı atlardı qoydı. Isaqtıń xızmetshileri oypatlıqta qudıq qazıp atırıp, bir bulaq taptı. Gerar shopanları. Bul suw bizlerdiki, dep, Isaqtıń shopanları menen jánjellesti. Olar ózi menen talasqanı ushın Isaq qudıqtı Esek dep atadı. Sońınan olar basqa bir qudıq qazdı. Biraq bul qudıq sebepli de jánjel shıǵıp, Isaq onı Sitna dep atadı. Isaq ol jerden kóship ketip, jáne basqa bir qudıq qazırdı. Bul qudıq sebepli jánjel shıqpaǵanlıqtan, Isaq onı Rexobot dep atap, Jaratqan Iye aqırı bizlerge keń jer berdi. Endi bizler bul jerde ósip-ónemiz, dedi. Isaq ol jerden Bershebaǵa kóship ketti. Jaratqan Iye sol kúni túnde oǵan kórinip, Men ákeń Ibrayımnıń Qudayıman. Qorqpa. Men seniń menen birgemen, Men seni jarılqayman hám qulım Ibrayım ushın urpaǵıńdı kóbeytemen, dedi. Isaq sol jerde qurbanlıq orın qurıp, Jaratqan Iyeniń atın aytıp, shaqırdı. Ol shatırların sol jerge tikti hám onıń xızmetshileri bir qudıq qazdı. Abimeleh, onıń keńeskoyı Axuzat hám sárgardası Pixol Gerardan Isaqqa keldi. Isaq olarǵa, Nege meniń aldıma keldińler? Sizler meni jek kórip, elińizden quwıp jibergen edińiz-ǵo, dedi. Olar, Jaratqan Iyeniń seniń menen birge ekenin bizler anıq bildik, sonlıqtan bizler seniń menen óz ara ant iship, kelisim dúziwdi oyladıq. Bizler saǵan qol tiygizbey, tek jaqsılıq etip, seni tınıshlıq penen jibergenimiz sıyaqlı, Sen de bizlerge jamanlıq islemewiń haqqında kelisim dúzeyik. Sen endi Jaratqan Iye tárepinnen jarılqanǵan adamsań, dedi. Isaq olar ushın zıyapat berdi hám olar iship-jedi. Erteńine tań azanda turıp, olar bir-birine ant berdi. Sońınan Isaq olardı shıǵarıp saldı hám olar Isaqtıń aldınnan aman-esen ketti. Usı kúni Isaqtıń xızmetshileri kelip, Bizler suw taptıq, dep ózleri qazǵan qudıq xaqqında oǵan xabarladı. Isaq ol qudıqtıń atın. Sheba dep atadı. Sol sebepli ol qalanıń atı búgingi kúnge shekim Ber-Sheba dep ataladı. Esaw qırq jasqa tolǵanda xet xalqınınan bolǵan Beyriydiń qızı Yaxuditke hám xet xalqınınan bolǵan Elonnıń qızı Basematqa úylendi. Bul hayallar Isaq penen Rebekkanıń basına kóp qayǵı saldı. Jaratılıs kitabı jigirma jetinshi bap. Isaq qartayıp, kózi kórmey qaldı. Ol úlken ulı Esawdı shaqırıp alıp, oǵan, Ulım, dedi. Lábbáy, dep juwap berdi Esaw. Isaq oǵan bılay dedi, Mine men qartayıp qaldım. Qashan óletuǵınımdı bilmeymen. Endi sen qurallarıńdı, sadaq hám oqlarıńdı al da, dúzge ketip, men ushın bir ań awlap kel. Keyin men jaqsı kóretuǵın mazalı awqat tayarlap, maǵan alıp kel. Men onı jep, ólmesimnen burın saǵan pátiya bereyin. Isaq ulı Esawǵa bul sózlerdi aytıp atırǵanda, Bunı Rebekka esitip turǵan edi. Esaw ań awlap ákeliw ushın dúzge ketkende, Rebekka ulı Yaqıpqa bılay dedi, Men ákeńniń ájaǵań Esawǵa aytqan gápin esitip qaldım. Ákeń oǵan, Maǵan bir ań awlap ákelip, mazalı awqat tayarla. Men onı jep ólmesimnen burın saǵan Jaratqan Iye aldında pátiya bereyin, dedi. Ulım, Endi meni dıqqat penen tıńlap alıp, aytqanlarımdı isle. Sirewge barıp, ol jerden maǵan eki ılaqtı saylap ákel. Men olardan ákeń jaqsı kóretuǵın mazalı awqat tayarlayın. Sońınan sen onı jewi ushın ákeńe aparasań. Sonda ákeń ólmesinnen burın saǵan pátiyasın beredi. Yaqop anası Rebekkaǵa. Biraq ajaǵam Esawdıń denesin jún basqan, al meniń denemde jún joq. Eger ákem meni sıypalap kórse, ne qılaman? Onı aldap atırǵanımdı bilip qoysa, pátiya ornına ǵarǵıs alaman-ǵo, dedi. Anası oǵan, Balam, saǵan keletuǵın ǵarǵıs maǵan kelsin. Sen meniń gápime kirip, ılaqlardı alıp kel, dedi. Sonda Yaqıp barıp, ılaqlardı anasına ákelip berdi. Anası olardan Isaq jaqsı kóretuǵın mazalı awqat tayarladı. Sońınan Rebekka úlken ulı Esawdıń úyindegi eń jaqsı kiyimlerin alıp, kishi ulı Yaqıpqa kiygizdi. Onıń qolların hám moynınıń júnsiz jerlerin ılaqlardıń terisi menen oradı. Keyin ózi tayarlaǵan mazalı awqat penen nandı ulı Yaqıptıń qolına berdi. Solay etip, Yaqıp ákesiniń janına kelip, Aǵa, dedi. Ákesi oǵan, Lábbáy, ulım, sen kimseń? dedi. Yaqıp ákesine, Men seniń tuńǵısh ulıń Esawman. Men seniń aytqanıńdı isledim. Tikeyip otırıp men ákelgen ańnıń góshinnen je, solay etip, maǵan pátiyańdı ber, dedi. Isaq ulınnan, Qalayınsha bunsha tez taptıń, ulım? dep soradı. Yaqıp ákesine, Seniń Qudayıń bolǵan Jaratqan Iye meniń jolımdı berdi, dep juwap berdi. Sonda Isaq Yaqıpqa, Jaqınıraq kel, ulım. Sen rasında da ulım Esawsań ba yamasa ol emesseń be, sonı biliw ushın seni bir sıypalap kóreyin, dedi. Yaqıp ákesi Isaqqa, Jaqınladı. Ákesi onı sıypalap kórip, Dawısı Yaqıptıń dawısı, biraq qolları Esawdıń qolları, dep sóylendi. Yaqıptıń qolları ájaǵası Esawdıń qollarınday júnli bolǵanlıǵı sebepli, Isaq onı tanımadı. Sonlıqtan ol pátiyasın bermekshi bolıp atırıp, jáne onnan, Sen ırasında da ulım Esawmısań? dep soradı. Awa, Esawman, dep juwap berdi Yaqıp. Sonda Isaq oǵan, Ulım, óziń ákelgen ańnıń góshin alıp kel, men onı jep, saǵan pátiyamdı bereyin, dedi. Yaqıp dáslep awqattı, keyin sharaptı ákelip, ákesine berdi. Ákesi awqattan jep, sharaptan ishti. Sońınan Isaq oǵan, Jaqınıraq kelip, meni súy, ulım, dedi. Yaqıp jaqınıraq barıp, ákesin súydi. Isaq onıń kiyimlerinen Esawdıń iysin sezdi hám Yaqıpqa pátiyasın berip, bılay dedi. Mine, ulımnıń iysi megzer Jaratqan Iyeniń jarılqaǵan dala iyisine. Bersin Quday saǵan aspan shıǵın hám jerdiń ónimdar topıraǵın, mol ǵálle hám júzim suwın. Xalıqlar saǵan xızmet etsin, milletler aldında bas iysin. Biylik et tuwısqanlarıńnıń ústinen. Qanalaslarıń aldıńda bas iysin. Seni ǵarǵaytuǵınlar ǵarǵısqa ushırasın, seni jarılqaytuǵınlar jarılqansın. Yaqıp Isaqtıń pátiyasın ala sala, onıń aldınan shıǵıp baratırǵan waqtı-aq ájaǵası Esaw ańnan qaytıp keldi. Esaw da mazalı awqat tayarlap, ákesine ákeldi. Sońınan ol ákesine, Aǵa, tikeyip otır, men ákelgen ańnıń góshinen je. Solay etip, maǵan pátiyańdı ber, dedi. Ákesi onnan, Sen kimseń? dep soradı. Men seniń tuńǵısh ulıń Esawman, dep juwap berdi ol. Sonda Isaq qattı shorshıp, dirildep ketip. Xaw, olay bolsa maǵan ań awlap ákelgen kim edi? Sen kelmesten burın men tap jańa ǵana awqattı jep, oǵan pátiyamdı bergen edim. Endi pátiya alǵan ol boladı, dedi. Esaw ákesiniń sózlerin esitkende ashshı dawıs penen baqırıp jılap, Maǵan da pátiyańdı ber, aǵa! dedi. Biraq ákesi oǵan, Iniń xiylekerlik penen kelip, saǵan tiyisli pátiyanı alıp ketti. Dedi. Sonda Esaw ákesine, Ol biykarǵa Yaqıp dep atalmaǵan shıǵar? Ol meni eki ret aldadı-ǵo. Dáslep tuńǵıshlıǵımdı aldı, al endi maǵan tiyisli pátiyanı da alıp ketti, dedi. Sońınan ol jáne, Men ushın hesh qanday pátiya qaldırmadıń ba? dep soradı. Isaq oǵan bılay dep juwap berdi, Men inińdi seni biyleytuǵın qıldım, barlıq tuwısqanların oǵan xızmetshi ettim. Onı ǵálle hám jańa sharap penen támiyinledim. Endi men sen ushın ne isley alaman, ulım? Esaw ákesine, Aǵa, sende pátiya tek birew me? Maǵan da pátiyańdı ber, aǵa, dep dát salıp jılay basladı. Sonda Isaq ulına bılay dep juwap berdi. Seniń mákanıń ónimdar topıraqtan, aspan shıǵınnan jıraq boladı. Qılıshıńnıń kúshi menen jasap,

úlken ulı Esawdıń oyınınan xabardar bolǵanda, kishi ulı Yaqıptı shaqırtıp alıp, oǵan bılay dedi, Mine, ajaǵań Esaw seni óltiriwdi oylap, ózin jubatıp júripti, endi, ulım, meniń sózime qulaq sal, xázir-aq Xaranǵa, ajaǵam Labannıń janına qashıp ket, ajaǵańnıń ashıwı basılaman degenshe, bir qansha waqıt Labannıń janında qal. Ájaǵańnıń ashıwı basılıp, oǵan islegen isiń esinnen shıqqannan soń, men birewdi jiberip, ol jerden seni aldıraman, bolmasa men bir kún de ekewińizden de ayrılıp qalaman-ǵo. Keyin Rebekka Isaqqa, Mına xett kelinlerimiz meni janımnan toydırdı. Eger Yaqıp ta bul jerdiń qızlarına, xett qızlarǵa úylense, onda maǵan jasawdıń nege keregi bar? dedi. Jaratılıs kitabı jigirma segizinshi bap. Isaq Yaqıptı shaqırıp alıp, oǵan pátiyasın berdi hám bılay dep buyırdı, Qananlı qızlarǵa úylenbe, dárhal bul jerden ketip, Paddan Aramǵa, anańnıń ákesi Beteuildiń úyine bar. Ol jerde dayıń Labannıń qızlarınıń birewine úylen. Qúdireti kúshli Quday seni jarılqasın, ósip óndirip kóbeytsin hám urpaǵıńnan kóplegen xalıqlar taratsın. Quday seni jarılqasın, ósip óndirip kóbeytsin hám urpaǵıńnan kóplegen xalıqlar taratsın. Ol Ibrayımǵa bergen jarılqauın saǵan hám seniń urpaqlarıńa da bersin. Solay etip, sen xázir kelgindi bolıp júrgen jerdi Qudaydıń Ibrayımǵa bergen jerin menshik etip iyelegeyseń. Sońınan Isaq Yaqıptı jolǵa atlandırdı. Yaqıp Padan Aramǵa óziniń hám Esawdıń anası Rebekkanıń ájaǵası aramlı Betewıldıń ulı Labannıń úyine ketti. Isaq Yaqıpqa pátiya berip, úyleniw ushın onı Padan Aramǵa jibergenin oǵan pátiya berip atırıp, Qananlı qızlarǵa úylenbe dep buyırǵanın hám Yaqıp ata-anasınıń sózine qulaq salıp, Padan Aramǵa ketkenin Esaw bildi. Solay etip, Esaw qananlı qızlardıń ákesine unamaytuǵının túsindi. Sonlıqtan ol Ibrayımnıń ulı Ismayıldıń aldına bardı hám hayallarınıń ústine Ismayıldıń qızı Nebayottıń qarındası Maxalattı hayallıqqa aldı. Yaqıp Bershebadan shıǵıp, Xaranǵa qaray jol júrdi. Ol bir jerge jetip kelgende, túnew ushın toqtadı, sebebi quyash batıp qalǵan edi. Ol sol jerden bir tastı alıp, onı basınıń astına qoydı da, uyqılaw ushın jattı. Yaqıp túsinde jer ústinde tik turǵan teksheni kórdi. Teksheniń usha bası aspanǵa tiyip turǵan bolıp, Qudaydıń perishteleri onıń ústinde minip-túsip júrgen edi. Teksheniń basında Jaratqan Iye turǵan bolıp, Ol Yaqıpqa bılay dedi, Men Ibrayımnıń hám Isaqtıń Qudayı Jaratqan Iye men. Sen jatqan jerdi Men saǵan hám urpaqlarıńa beremen. Seniń urpaqlarıń jerdiń qumınday kóp bolıp, batısqa hám shıǵısqa, arqaǵa hám qublaǵa jayıladı. Jer júzindegi barlıq xalıqlar sen hám seniń urpaǵıń arqalı jarılqanadı. Men seniń menen birgemen, qay jerge barsań da, Men seni qorǵayman hám seni jáne usı jerge qaytaraman, saǵan bergen wádemdi orınlamaǵanımsha seni taslap ketpeymen. Yaqıp oyanıp, Haqıyqattan da, Jaratqan Iye usı jerde eken-ǵo, biraq men bilmeppen, dep oyladı. Ol qorqıp ketip, Bul jer qanshelli qorqınshlı! Bul Qudaydıń úyinen basqa xesh nárse emes, bul aspan dárwazası! dedi. Yaqıp azanda erte turıp, basınıń astına qoyǵan tastı aldı da, onı estelik qılıp tiklep, ústine záytun mayın quydı. Ilgeri Luz dep atalǵan bul qalaǵa Beytel dep at qoydı. Yaqıp wáde berip, bılay dedi, Eger Quday meniń menen birge bolıp, baratırǵan usı jolımda meni qorǵasa, maǵan jewge nan, kiyiwge kiyim berse, sóytip meni ákemniń úyine aman-esen qaytarsa, onda Jaratqan Iye meniń Qudayım boladı. Men estelik qılıp tiklegen mına tas Qudaydıń úyi boladı. Seniń maǵan beretuǵınıńnıń hámmesinen Saǵan onnan birin beremen. Jaratılıs kitabı jigirma toǵızınshı bap. Yaqıp jolın dawam etip, shıǵıs xalıqlarınıń jerlerine jetip keldi. Ol sol jerdegi dalada bir qudıqtı hám qudıqtıń janında jatırǵan úsh súriw qoyıdı kórdi. Óytkeni qoylar sol qudıqtan suwǵarılatuǵın edi. Qudıqtıń awzında úlken tas bar edi. Barlıq súriwler ol jerge jıynalǵanda, shopanlar qudıqtıń awzınan tastı alıp qoyıp, qoylardı suwǵaratuǵın edi. Sońınan olar tastı jáne óz ornına, qudıqtıń awzına qoyatuǵın edi. Yaqıp shopanlardan, Tuwısqanlarım, qay jerdensizler? dep soradı. Shopanlar oǵan, Bizler Xarrannanbız, dep juwap berdi. Yaqıp olardan, Naxordıń aqlıǵı Labandı tanıysızlar ma? dep soradı. Awa, tanıymız, dep juwap berdi olar. Yaqıp olardan jáne, Onıń hal-jaǵdayı jaqsı ma? dep soradı. Olar, Jaqsı, áne onıń qızı Raxila qoyların aydap kiyatır, dedi. Yaqıp olarǵa, Kún batıwǵa eli kóp waqıt bar, xázir súriwdi jıynaytuǵın waqıt emes-ǵo. Qoylarıńızdı suwǵarıp bolıp, jáne otlap qaytqanıńız jaqsı emes pe? dedi. Shopanlar, Barlıq súriwlerdi jıynap, qudıqtıń awzındaǵı tastı alıp taslaǵanımızdan keyin ǵana bizler qoylardı suwǵara alamız, dedi. Yaqıp shopanlar menen sóylesip turǵanda, Raxila ákesiniń qoyları menen kelip qaldı. Sebebi, ol qoy baǵatuǵın edi. Yaqıp dayısı Labannıń qızı Raxillanı hám onıń qoyların kórgende, qudıqqa barıp, onıń awzındaǵı tastı alıp tasladı da, dayısı Labannıń qoyların suwǵardı. Sońınan Yaqıp Raxillanı súyip, ókirip jılap jiberdi. Ol Raxillaǵa ákesiniń jiyeni Rebekkanıń ulı ekenin ayttı. Sonda Raxilla júgirip barıp, ákesine xabar berdi. Laban jiyeni Yaqıptıń kelgenin esitiwden-aq, Onı qarsı alıw ushın júgirip shıqtı. Onı qushaqlap súydi hám úyine alıp keldi. Yaqıp oǵan bolǵan waqıyalardıń hámmesin aytıp berdi. Sonda Laban Yaqıpqa, Awa, shınında da sen meniń qanlas tuwısqanım ekenseń, dedi. Yaqıp Labantıkinde bir ayday jasaǵannan keyin, Laban Yaqıpqa, Aǵayınım bolǵanıń ushın maǵan teginge xızmet etewin kerek pe? Maǵan ayt, xızmet haqqıńa qansha tóleyin? dedi. Labannıń eki qızı bolıp, olardıń úlkeniniń atı Leya, kishkenesiniń atı Raxila edi. Leyanıń kózleri múláyim, al Raxilanıń qáddi-qáwmeti kelisken, shıraylı edi. Yaqıp Raxilanı súyip qaldı. Ol Labanǵa, Kishkene qızıńız Raxila ushın, men sizge jeti jıl xızmet etemen, dedi. Laban oǵan, Basqa birewge bergennen kóre, onı saǵan bergenim jaqsı, menikinde jasay ber, dedi. Solay etip, Yaqıp Raxila ushın jeti jıl xızmet etti. Yaqıp Raxilanı súygenlikten bul jeti jıl ol ushın bir neshe kúndey bolıp kórindi. Sonda Yaqıp Labanǵa, Kelisilgen waqıt keldi, endi qızıńızdı beriń, men oǵan úyleneyin, dedi. Solay etip, Laban ol jerdiń barlıq xalqın jıynap, toy berdi. Biraq túnde ol qızı Leyanı ákelip, Yaqıpqa berdi. Hám Yaqıp onıń menen jattı. Laban shorısı Zilpanı qızı Leyaǵa xızmetshi etip berdi. Yaqıp azanda turıp qarasa, janında Leya jatırǵanın kórdi. Ol Labanǵa, Bul ne qılǵanıńız? Men Raxila ushın xızmet etkenim joq pa edim? Meni nege aldadıńız? dedi. Laban oǵan, Bizlerdiń dástúrimiz boyınsha, úlken qızınnan burın kishkene qızın uzatpaydı. Bul toylaw háptesi tamam bolsın, sońınan saǵan Raxillanı da beremiz. Biraq onıń ushın jáne jeti jıl xızmet qılasań, dedi. Yaqıp buǵan kelisim berip, sol bir hápteni Leya menen birge ótkizdi. Sońınan Laban oǵan qızı Raxillanı da hayallıqqa berdi. Laban óz shorısı Bilxanı qızı Raxillaǵa xızmetshi etip berdi. Yaqıp Raxilla menen de jattı. Hám ol Raxillanı Leyadan góre kóbirek jaqsı kórdi. Solay etip, Yaqıp Labanǵa jáne jeti jıl xızmet etti. Jaratqan Iye Yaqıptıń Leyada kewli joq ekenin kórgende, onı tuwatuǵın qıldı, al Raxilla biypárzent edi. Leya hámladar bolıp bir ul tuwdı. Ol, Jaratqan Iye meniń baxıtsızlıǵımdı kórdi. Endi kúyewim meni jaqsı kóretuǵın boladı, dep, ulına Ruben dep at qoydı. Ol jáne hámladar bolıp ul tuwǵanda, Jaratqan Iye kúyewimniń mende kewli joq ekenin esitti hám maǵan bul uldı da berdi, dep, ulına Shimon dep at qoydı. Ol jáne xamladar bolıp taǵı bir ul tuwǵanda endi kúyewim maǵan baylanadı, óytkeni men oǵan úsh ul tuwıp berdim dep ulına Lebiy dep at qoydı. Keyin ol jáne xamladar bolıp taǵı bir ul tuwǵanda bul ret men Jaratqan Iyeni alǵıslayman dedi xam ulına Yahuda dep at qoydı. Soń ol bir qansha múddet bala kótermedi. Jaratılıs kitabı otızınshı bap. Raxila Yaqıpqa bala tuwıp bere almaǵanlıqtan, ájapasın qızǵana basladı. Ol Yaqıpqa, Maǵan perzent ber, bolmasa ólemen, dedi. Yaqıptıń Raxilaǵa ǵázebi qaynap, Men qudayman ba, seniń qursaǵıńa perzent bermegen, dedi. Raxila, mınau meniń shorım Bilxa, sen onıń menen jat, sonda ol bala tuwıp, etegime saladı hám men de ol arqalı balalı bolaman, dedi. Solay etip, Raxila óz shorısı Bilxanı kúyewine hayallıqqa alıp berdi hám Yaqıp onıń menen jattı. Bilxa hámiladar bolıp, Yaqıpqa bir ul tuwıp berdi. Sonda Raxila. Quday meni aqladı. Ol dadımdı esitip, maǵan bir ul berdi, dedi hám ulına Dan dep at qoydı. Raxilanıń shorısı Bilxa jáne hámladar bolıp, Yaqıpqa ekinshi ulın tuwıp berdi. Sonda Raxila, Men ájapama qarsı ullı gúreste onı jeńdim, dedi hám ulına Naftaliy dep at qoydı. Leya óziniń tuwmay qalǵanın kórgende, shorısı Zilpanı Yaqıpqa hayallıqqa berdi. Leyanıń shorısı Zilpa da Yaqıpqa bir ul tuwıp berdi. Sonda Leya, Bul qanday baxıt! dedi hám ulına Gad dep at qoydı. Leyanıń shorısı Zilpa Yaqıpqa ekinshi ulın tuwıp berdi. Sonda Leya, Men qanday quwanıshlıman! Endi hayallar meni quwanıshlı dep aytadı, dedi hám ulına Asher dep at qoydı. Ruben biyday oraǵı waqtında dalaǵa bardı. Ol dalada margiya shóplerdi tawıp, anası Leyaǵa ákelip berdi. Sonda Raxila Leyaǵa, Ulıńnıń margiya shóplerinen maǵan da ber, dedi. Biraq Leya oǵan, Kúyewimdi alǵanıń az bolǵanday, endi ulımnıń margiya shóplerin de almaqshımısań? dedi. Raxila oǵan, Meyli. Ulıńnıń margiya shópleri esabınan kúyewim bul aqsham seniń menen jatsın, dedi. Keshqurın Yaqıp daladan kelgende Leya onı qarsı alıwǵa shıqtı hám oǵan Búgin meniń menen jatıwıń kerek, sebebi men seni ulım tawǵan margiya shóplerige almastırdım, dedi. Solay etip Yaqıp sol túni Leya menen jattı. Quday Leyanıń dawsın esitip, ol hámiladar boldı Hám Yaqıpqa besinshi ulın tuwıp berdi. Sonda Leya, Shorımdı kúyewime bergenim ushın Quday maǵan sıy berdi, dedi. Hám ulına Issaxar dep at qoydı. Leya jáne hámladar bolıp, Yaqıpqa altınshı ulın tuwıp berdi. Sonda Leya. Quday maǵan jaqsı sıy berdi. Endigiden bılay kúyewim meni qádirleytuǵın boladı, óytkeni men oǵan altı ul tuwıp berdim, dedi. Xam ulına Zebulon dep at qoydı. Bir qansha waqıttan soń ol qız tuwıp, atın Dina dep qoydı Aqırı Quday Raxilanı eske alıp onıń dawısın esitti xam onı tuwatuǵın qıldı. Raxila xamiladar bolıp bir ul tuwdı. Ol, Quday meni shermendeligimnen qutqardı, dedi. Sońınan ol taǵı, Jaratqan Iye maǵan jáne bir ul bersin, dep, ulına Yusup dep at qoydı. Raxila Yusuptı tuwǵannan keyin, Yaqıp Labanǵa bılay dedi, Maǵan juwap beriń, men óz úyime, óz jerime qaytayın, men hayallarım menen balalarımdı da birge alıp keteyin. Sebebi Men sizge olar ushın xızmet etken edim-ǵo. Meniń sizge qanshelli xızmet etkenimdi ózińiz bilesiz. Al Laban oǵan, Ax, eger seniń kewlińdi taba alǵanımda me edi! Jaratqan Iyeniń meni sen sebepli jarılqaǵanın pal ashıw arqalı bildim. Maǵan xızmet haqqıńdı ayt, saǵan tóleymen, dedi. Yaqıp oǵan, Sizge qalay xızmet etkenimdi Hám Meniń arqamda mallarıńızdıń qanday bolǵanın bilesiz. Men kelmesten burın bar bolǵan az ǵana malıńız júdá kóbeyip ketti. Men keliwden Jaratqan Iye sizdi jarılqap basladı. Biraq endi men óz úyim ushın qashan miynet etemen? dedi. Laban onnan, Saǵan ne bereyin? dep soradı. Yaqıp oǵan, Maǵan hesh nárse bermeń, eger siz mına shártime kónseńiz, men jáne siziń súriwlerińizge qarap olardı baǵa beremen. Búgin men barlıq súriwlerińizdi aralap shıǵıp, qoy-eshkilerdiń ala hám jaǵalıların, yaǵnıy, qoylardıń qaraların, Eshikilerdiń jaǵal hám alaların ajıratıp qoyayın. Olar meniń xızmet haqqım bolsın. Keyin ala, siz meniń xızmet haqqımdı tekseriw ushın kelgenińizde ádil ekenimdi bilip alasız. Eshikilerimnen qaysı biri jaǵal hám ala bolmasa, qoylarımnan qaysı biri qara bolmasa, urlıq dep esaplansın. Laban oǵan, Meyli, sen aytqanday bolsın, dedi. Degen menen, Laban sol kúni-aq ala shubar hám jaǵal tekelerdi, ústinde aǵı bar jaǵal eshkilerdi hám qara qoylardıń hámmesin súriwden ayırıp, óz ullarınıń qarawına tapsırdı. Ol ózi menen Yaqıp arasındaǵı aralıqtı úsh kúnlik jol etip belgiledi. Al Yaqıp Labannıń qalǵan malların baǵa berdi. Yaqıp ózine aq terek, badam hám shınar tereklerinen jas shıbıqlardı kesip aldı. Olardıń ishindegi aǵı kóringenshe qabıqların ala-ala etip qırshıdı. Sońınan ol qırshılǵan shıbıqlardı qoy-eshkilerdiń aldına, olar suw ishetuǵın nawalardıń ishine salıp qoydı. Qoy-eshkiler suw ishewge kelgende sol jerde shaǵılısatuǵın edi. Olar shıbıqlardıń aldında shaǵılısqannan keyin olardan ala shubar hám jaǵal qozı ılaqlar tuwılatuǵın edi. Yaqıp qozılardı ayırıp, qoylardı Labannıń barlıq ala shubar hám qara mallarına qaratıp qoydı, solay etip, ol ózi ushın súriw payda etip, olardı Labannıń mallarına aralastırmadı. Urǵashılardıń kúshlileri kúyge kelgen waqta, olar shıbıqlardıń aldında shaǵılıssın dep, Yaqıp shıbıqlardı olardıń kóz aldına nawalardıń ishine qoyatuǵın edi. Biraq Ezza urǵashılar kúyge kelgen waqta, ol shıbıqlardı qoymaytuǵın edi. Solay etip, Ezzi mallardan tuwılǵanları Labanǵa, kúshlilerinen tuwılǵanları Yaqıpqa tiyisli boldı. Usı jol menen Yaqıp xádden zıyat bayıp ketti. Onıń súriw-súriw qoy-eshkileri, shorıları hám qulları, túye hám eshekleri boldı. Jaratılıs kitabı, otız birinshi bap. Yaqıp Labannıń ullarınıń, Yaqıp ákemizdiń barlıq zatların ózlestirip, pútkil baylıǵın ákemizge tiyisli bolǵan mal-múlkten, arttırdı, dep aytıp júrgenin esitti. Jáne de Labannıń da ózine burınǵıday qarım-qatnasta emes ekenin bayqadı. Sonda Jaratqan Iye Yaqıpqa, Atalarıńnıń jerine, aǵayın-tuwǵanlarıńa qayt, Men seniń menen birge bolaman, dedi. Solay etip, Yaqıp adam jiberip, Raxila menen Leyanı óz súrewleri júrgen jaylawǵa shaqırtıp, olarǵa bılay dedi. Ákeńizdiń maǵan degen qarım-qatnasınıń burınǵıday emes ekenligin kórip turman, biraq ákemniń Qudayı meniń menen birge boldı. Meniń ákeńizge bar kúshim menen xızmet etkenimdi ózlerińiz bilesiz. Degen menen ákeńiz maǵan pánt berip, xızmet haqqımdı on mártelep ózgertti. Soǵan qaramastan, Quday onıń maǵan jamanlıq etewine jol qoymadı. Ol, Jaǵal mallar seniń xızmet haqqıń boladı, degende, barlıq súriw jaǵal tuwatuǵın edi. Al ol, Ala-shubar mallar seniń xızmet haqqıń boladı, degende, barlıq súriw ala-shubar tuwatuǵın edi. Solay etip, Qudaydıń Ózi ákeńizdiń malların alıp qoyıp, olardı maǵan berdi. Mallardıń shaǵılısıw máwsiminde bir kúni tús kórdim. Túsimde súriwdegi urǵashı mallar menen shaǵılısqan erkek mallardıń ala shubarı hám jaǵal ekenin kórdim. Qudaydıń perishtesi túsimde maǵan, Yaqıp, dedi. Lábbáy, dedim men. Ol, Qara! Urǵashı mallar menen shaǵılısqan erkek mallardıń barlıǵı ala shubar hám jaǵal, óytkeni Labannıń saǵan ne islep atırǵanınıń. Hámmesin kórdim. Men saǵan Beytelde kóringen Qudayman. Sen ol jerde estelik tasın ornatqan ediń hám onıń ústine zaytun mayın quyıp, maǵan wáde bergen ediń. Endi bul jerden ketip, ózińniń tuwılǵan elińe qayt, dedi. Sonda Raxila menen Leya Yaqıpqa, Endi ákemizdiń úyinde bizler ushın úles te, miyras ta qalıp pe edi? Ol ushın bizler jat adamlar sıyaqlı emespız be? Sebebi ol bizlerdi satıp ǵana qoymastan, bizler ushın alǵan aqshanı da jep qoydı. Sonlıqtan ákemizden Quday alıp qoyǵan baylıqlardıń xámmesi bizlerge Hám balalarımızǵa tiyisli. Endi Quday saǵan ne aytqan bolsa, sonı isle, dep juwap berdi. Solay etip, Yaqıp ulları menen hayalların túyelerge mindirdi. Ol óziniń barlıq malların aldına salıp, Paddan-Aramda arttırǵan barlıq mal-múlkin aldı da, Qaanan jerine, ákesi Isaqqa barıwı ushın jolǵa shıqtı. Laban qoylarınıń júnlerin qırqıwǵa ketkende, Raxila ákesiniń kiyeli músinlerin urlap aldı. Onıń ústine Yaqıp ta óziniń ketetuǵının aytpay, aramlı Labandı aldap ketti. Solay etip, ol óziniń xámme nársesin alıp, qashıp ketti hám Evfrat dáryasınan ótip, tawlı Gilad úlkesine qaray jol aldı. Úshinshi kúni Laban Yaqıptıń qashıp ketkenligi tuwralı xabar taptı. Ol aǵayin-tuwǵanların janına alıp, onı quwıp ketti. Jeti kúnnen soń tawlı Gilot úlkesinde onı quwıp jetti. Biraq sol kúni túnde Quday aramlı Labannıń túsine enip, Oǵan, Abaylı bol, Yaqıpqa jaqsı da, jaman da xesh nárse aytpa, dedi. Laban Yaqıptı quwıp jetkende, Yaqıp tawlı Gilad úlkesinde shatırın tigip qoyǵan edi. Laban da óziniń aǵayin-tuwǵanları menen birge sol jerge shatır tikti. Sonda Laban Yaqıpqa bılay dedi, Bul ne qılǵanıń? Meni aldap, Qızlarımdı urısta qolǵa túsken tutqın sıyaqlı alıp ketipsen-ǵo, nege meni aldap, jasırın túrde qashıp kettiń? Maǵan nege aytpadıń? Men seni dáp qaqtırıp, lira sherttirip, qosıqlar ayttırıp, oyın-kúlki menen shıǵarıp salar edim-ǵo. Sen xátte aqlıqlarımdı hám qızlarımdı súyip xoshlasıwǵa da múmkinshilik bermediń. Sen aqmaqlarsha is tuttıń. Sizlerge jamanlıq islewge kúshim jetedi. Biraq ótken túnde ákeńizdiń Qudayı maǵan, Abaylı bol, Yaqıpqa jaqsı da, jaman da xesh nárse aytpa, dedi. Túsinemen, ákeńniń úyin qattı saǵınǵanıń ushın ketip qalǵansań, biraq nege sen qudaylarımnıń músinlerin urlap kettiń? Yaqıp Labanǵa bılay dep juwap berdi. Men sizdi qızların kúsh penen tartıp aladı dep qorqtım. Biraq eger qudaylarıńızdıń músinlerin kimnen tapsańız, ol tiri qalmasın. Aǵayın-tuwǵanlarımızdıń kóz aldında ózińiz tekserip kóriń. Eger mennen siziń bir nárseńiz tabılsa, alıp ketiń. Yaqıp Raxillanıń butlardıń músellerin urlaǵanın bilmeytuǵın edi. Laban Yaqıptıń, Leyanıń hám eki shorınıń shatırların qarap shıqtı, biraq músillerdi taba almadı. Ol Leyanıń shatırınan shıǵıp. Raxilanıń shatırına kirdi. Raxila kiyeli músellerdi alıp, túyeniń eriniń astına qoyıp, onıń ústine otırıp alǵan edi. Laban shatırdı tolıq tekserip shıqsa da, músellerdi taba almadı. Raxila ákesine, Mırzam, siz kelgenińizde turıp, kútip almaǵanım ushın ashıwıńız kelmesin. Óytkeni, xázir xayal-qızlarǵa tán jaǵdaydaman, dedi. Solay etip, Laban qansha izlese de, músillerdi taba almadı. Yaqıp ashıwǵa minip, Labanǵa baqırınıp sóylep, bılay dedi, Ayıbım ne? Búytip izimnen quwǵanday, men ne gúna isledim? Siz meniń barlıq zatlarımdı tintip shıqtıńız, biraq, Ózińizge tiyisli bir nárse taptıńız ba? Eger tapqan bolsańız, onı mına jerge, aǵayın-tuwǵanlarımızdıń aldına qoyıń. Olar ekewimizge tórelik qılsın. Men jigirma jıl sizikinde jasadım. Qoy-eshkilerińiz eshqashan ish taslamadı. Siziń súriwińizden bir qoshqar da jemedim. Jabayı haywanlar bawızlap taslaǵanların siziń aldıńızǵa ákelmey, zálelin óz moynıma alatuǵın edim. Al siz bolsańız, malıńızdıń kúndiz yamasa túnde urlanıwına qaramastan, mennen hár bir malıńızdıń qunın talap eter edińiz. Kúndiz ıssıdan, túnde suwıqtan azap shegetuǵın edim. Kózlerimnen uyqı qashatuǵın edi. Meniń siziń úyińizdegi jigirma jıllıq ómirim usılay ótti. Men sizge on tórt jıl eki qızıńız ushın, altı jıl súriwińiz ushın xızmet ettim. Al siz xızmet haqqımdı on ret ózgerttińiz. Egerde ákemniń hám babam Ibrayımnıń Qudayı, yaǵnıy Isaq qorqqan Quday meniń menen birge bolmaǵanda, siz meni qur qol qaytarǵan bolar edińiz. Biraq Quday meniń shekken azabımdı hám islegen awır miynetimdi kórip, keshe túnde meni jaqlap, tórelik etti. Laban Yaqıpqa bılay dep juwap berdi. Mına qızlar, meniń qızlarım. Bul balalar, meniń aqlıqlarım. Bul súriwler, meniń súriwlerim. Sen kórip turǵan nárselerdiń xámmesi, meniki. Biraq endi men óz qızlarıma hám olardan tuwılǵan aqlıqlarıma ne isley alaman? Kel endi aramızda gúwalıq bolatuǵın kelisim dúzeyik. Sonda Yaqıp Bir tastı alıp, onı estelik qılıp qoydı. Soń aǵayın-tuwǵanlarına tas jıynap kelińler, dedi. Olar taslardı jıynap ákelip, bir úyinshik isledi hám sol úyinshiktiń janında otırıp awqat jedi. Laban úyinshikti Yegar-Saxaduta, Yaqıp Gal-ed dep atadı. Laban, Búgin bul úyinshik biziń aramızda gúwalıq bolsın. Degenlikten, ol jer Galet dep ataldı. Sonday-aq, úyinshik Mispa dep te atalǵan, sebebi Laban bizler bir-birimizden uzaqlasıp ketkenimizden keyin, Jaratqan Iye bizlerdi gúzetip tursın, eger sen qızlarıma jaman qatnasta bolsań, yamasa olardıń ústine xayal alsań, buǵan gúwa bolatuǵın adam bolmasa da, bilip qoy, Qudaydıń Ózi gúwa boladı, degen edi. Laban Yaqıpqa jáne bılay dedi, Minekey, mınaw úyinshik hám ekewimizdiń aramızda men ornatqan estelik, bular meniń saǵan jamallıq islew ushın Usı úyinshikten arı ótpeytuǵınıma hám seniń de maǵan jamanlıq islew ushın bul úyinshik hám estelikten beri ótpeytuǵınıńa gúwalıq bolsın. Ibrayım hám Nahordıń Qudayı, olardıń ata-babalarınıń Qudayı bizlerge tórelik etsin. Sonda Yaqıp ákesi Isaq qorqqan Quday haqqı ant ishti. Sońınan ol sol tawda qurbanlıq shalıp, aǵayın-tuwǵanların awqatqa shaqırdı. Olar awqatlanıp bolıp, tawda túnep qaldı. Erteńine Laban tań azanda turıp, aqlıqların hám qızların súyip, olarǵa pátiyasın berdi, sońınan ol úyine qaytıp ketti. Jaratılıs kitabı otız ekinshi bap. Yaqıp jolın dawam etip baratırǵanda. Oǵan Qudaydıń perishteleri dus keldi. Yaqıp olardı kórgende, Bul Quday láshkárleriniń ordası eken-ǵo, dep, ol jerdi Maxanaim dep atadı. Yaqıp Edom jerinde, yaǵnıy Seyir jerinde jasaytuǵın ájaǵası Esauǵa ózinnen aldın xabarshılar jiberdi. Yaqıp olarǵa buyırıp, Mırzam, Esauǵa qulı Yaqıptıń usı waqıtqa shekem Labandikinde bolıp, sol jerde jasaǵanın, qara mallar, eshekler, qoy-eshkiler, qul hám shorlarǵa iye bolǵanın, endi ol mırzasınıń kewlin tabıw ushın bul xabardı jollap atırǵanın aytıńlar, dedi. Xabarshılar qaytıp kelip, Yaqıpqa, Bizler ajaǵańız Esauǵa bardıq. Ol tórt júz adam menen birge sizdi qarsı alıwǵa kiyatır, dedi. Sonda Yaqıp qattı qorqıp, albırap qaldı. Ol adamların, qoy-eshkilerin, qara malların hám túyelerin eki toparǵa bóldi. Yaqıp, Eger Esaw kelip, bir topardı qırıp taslasa, ekinshi topar qutılıp qalıwı múmkin, dep oyladı. Sońınan Yaqıp bılay dep duwa etti. Atam Ibrayımnıń hám ákem Isaqtıń Quday Iyesi, Sen maǵan, Óz elińe hám tuwǵan-tuwısqanlarıńa qayt, Men saǵan jaqsılıq qılaman, degen ediń. Mendey qulıńa kórsetken jaqsılıǵıńa hám sadıqlıǵıńa ılayıqlı emespen. Men Iordan dáryasın kesip ótkenimde tayaǵımnan basqa hesh nársem joq edi. Endi bolsa eki topar bolıp qayttım. Jalbarınaman, meni ájaǵam Esawdan qorǵa, óytkeni men onıń kelip, meni hám meniń balalarımdı anaları menen birge óltirewinen qorqaman. Sen maǵan, Saǵan jaqsılıq qılaman, urpaǵıńdı teńizdiń qumınday sansız etip kóbeytemen, degen ediń. Yaqıp túndi sol jerde ótkizdi. Ol ózinde bar zatlardan aǵası Esauǵa sauǵa etiw ushın ajırattı. Ol ózinde bar zatlardan aǵası Esauǵa sauǵa etiw ushın ajırattı. Olar, eki júz bas eshki, jigirma bas teke, eki júz bas qoy, jigirma bas qoshqar, otız bas botalı túye, qırq bas sıyır, on bas buǵa. Jigirma urǵashı hám on erkek-eshek edi. Yaqıp olardı padalarǵa bólip, qullarına tapsırdı hám olarǵa, Meniń aldımda júrińler, hár padanıń arasında aralıq bolsın, dedi. Ol birinshi bolıp júretuǵın qulǵa bılay dep buyrıq berdi, Ajaǵam Esaw,

Úshinshi bolıp kiyatırǵan qullarǵa hám padalardı aydap kiyatırǵanlardıń hámmesine de buyırıp, Esaw menen ushırasqanıńızda, sizler de solay aytıńlar, Qulıńız Yaqıp izimizde kiyatır, deńler, dedi. Sebebi Yaqıp ózimnen burın jibergen sawǵalarım menen onıń júregin jibitkenimnen soń ǵana onıń kózine kórineyin, múmkin sonda ol meni qabıl eter, dep oyladı. Solay etip, Yaqıptıń sawǵaları ózinen aldın jiberildi, al ózi qonıslaǵan jerinde túnep qaldı. Sol kúni túnde Yaqıp ornınan turıp, eki hayalın, eki shorısın hám on bir ulın janına alıp, Yabbıq dáryasınıń ótkelinen ótti, olardı dáryadan ótkizgennen soń, óziniń barlıq zatların da ótkizdi. Keyin Yaqıp jalǵız ózi qaldı. Sonda bir adam onıń menen tań atqansha gúresti. Ol Yaqıptı jeńe almaytuǵının bilgende, Yaqıptıń jambasına urıp jiberdi hám onıń jambas súyegi shıǵıp ketti. Sonda ol adam, Meni jiber, tań atıp kiyatır, dedi. Biraq Yaqıp oǵan. Maǵan pátiyańdı bermegenshe seni jibermeymen, dedi. Ol adam Yaqıptan, Atıń kim? dep soradı. Ol, Yaqıp, dep juwap berdi. Sonda ol adam, Bunnan bılay sen Yaqıp emes, al Izrail dep atalasań. Óytkeni sen Quday hám adamlar menen gúresip, jeńip shıqtıń, dedi. Yaqıp oǵan, Ótinish, atıńızdı aytıńız, dedi. Biraq ol adam, Ne ushın meniń atımdı sorap atırsań? dedi. Sońınan ol sol jerde Yaqıpqa pátiyasın berdi. Yaqıp, Men Qudaydı júzbe-júz kórdim, biraq tiri qaldım, dep sol jerdi Penuel dep atadı. Ol Penuelden ketip baratırǵanda kún shıqtı. Jambası awırǵanlıqtan ol aqsańlap júrdi. Yaqıptıń jambas súyegindegi sińiri zaqım kórgenlikten, Izraillılar usı kúnge deyin jambas súyektiń sińirin jemeydi. Jaratılıs kitabı otız úshinshi bap. Yaqıp Xarab Esawdıń tórt júz adam menen kiyatırǵanın kórdi. Sonda Yaqıp balalardı Leyaǵa, Raxilaǵa hám eki shorısına bólip tapsırdı. Ol eki shorısı menen olardıń balaların aldına, Leyanı hám onıń balaların ortaǵa, Rahila menen Yusupti eń sońına qoydı. Yaqıptıń ózi hámmesiniń aldına shıǵıp, ájaǵasınıń janına jetkenshe jerge deyin iyilip jeti ret tájim etti. Biraq Esaw Yaqıptı qarsı alıw ushın Júgirip bardı da onı moynınan qushaqlap súydi hám olar ekewi de jılap jiberdi. Sońınan Esaw qarap, hayallar menen balalardı kórdi hám Yaqıptan, Janıńdaǵı bul adamlar kimler? dep soradı. Yaqıp oǵan, Bular Qudaydıń siziń qulıńızǵa sıylaǵan balaları, dep juwap berdi. Sonda shorılar hám olardıń balaları jaqınlap kelip, tájim etti. Keyin Leya hám onıń balaları, eń aqırında Yusup hám Raxila kelip, oǵan tájim etti. Esaw Yaqıptan, Jolda men ushıratqan adamlar menen padalardı ne mániste jiberdiń? dep soradı. Yaqıp oǵan, Mırzamnıń kewlin tabıw ushın jiberdim, dep juwap berdi. Biraq Esaw Yaqıpqa, Inim! Meniń dúnya malım kóp, ózińdiki ózińe buyırsın, dedi. Yaqıp, Yaq, maǵan miyrim kórsetip, sawǵamdı qabıl etiń. Siziń júzińizdi kórip, Qudaydıń júzin kórgendey boldım. Óytkeni siz meni jıllı júzlilik penen qarsı aldıńız. Ótinish, sizge jibergen sawǵalarımdı qabıl etiń. Sebebi Quday maǵan jaqsılıq islegenlikten mende xámme nárse bar, dedi. Yaqıp jılanıp qoymaǵanlıqtan, Esaw sawǵalardı qabıl etti. Sońınan Esaw, Júrińler keteyik, men seniń aldıńda júremen, dedi. Biraq Yaqıp oǵan, Mırzam, ózińiz bilesiz, balalarım jas, qoy hám sıyırlarım da túllegen, eger mallardı, Bir kún qattı aydasaq, xámmesi ólip qaladı. Mırzam! Qulıńızdan aldın kete beriń! Men mallarımnıń hám balalarımnıń júrisine qarap, áste-aqırın bara beremen. Solay etip, Seyirde mırzama jetip alaman. Esaw oǵan, Janımdaǵı adamlardıń bir neshesin saǵan qaldırıp keteyin, dedi. Biraq Yaqıp. Bunıń xájeti joq, mırzamnıń maǵan miyrim kórsetkeniniń ózi jetkilikli, dedi. Solay etip, Esaw sol kúni Seyirge qaytıp ketti. Al Yaqıp Sukotqa ketip, sol jerde ózi ushın úy, malları ushın qoralar qurdı. Sonlıqtan sol jer Sukot dep ataldı. Sońınan Yaqıp Paddan Aramnan Qanan jeriniń Shexem qalasına aman-esen qaytıp kelip, Qalanıń sırtına shatırların tikti. Ol shatırların tikken usı jerdi Shexemniń ákesi Xamordıń ullarınan júz kesita gúmiske satıp aldı. Yaxıp ol jerde qurbanlıq orın qurıp, onı El-Elohe Izrail dep atadı. Jaratılıs kitabı otız tórtinshi bap. Bir kúni Yaqıptıń Leyadan tuwılǵan qızı Dina sol jerdiń qızların kóriw ushın shıqtı. Ol jerdiń biyi Xiyw xalqınan bolǵan Xamordıń ulı Shexem Dinanı kórgende onı uslap alıp, oǵan zorlıq isledi. Jigittiń Yaqıptıń qızı Dinaǵa kewli ketip, onı súyip qaldı hám oǵan jıllı sóyledi. Shexem ákesi Xamorǵa, Bul qızdı maǵan hayallıqqa alıp ber, dedi. Yaqıp qızı Dinanıń namısı ayaq astı etilgenin esitkende, ulları jaylawda mal baǵıp júrgen edi, sonlıqtan Yaqıp olar qaytıp kelgenshe úndemedi. Sol waqıtta Shexemniń ákesi Xamor Yaqıp penen sóylesiw ushın onıń aldına bardı. Al Yaqıptıń ulları. Bolǵan waqıyanı esite sala jaylawdan qaytıp keldi. Olar ashıwlanıp ǵázepke mindi, óytkeni Shexem Yaqıptıń qızın zorlap, Izraildıń abırayın tókken hám islewge bolmaytuǵın isti islegen edi. Sonda Xamor olarǵa bılay dedi, Ulım Shexemniń kewli qızıńızda, qızıńızdı oǵan hayalıqqa beriń, bir-birimiz benen quda tamır bolayıq, qız alısıp, qız beriseyik. Bizler menen birge jasay berińler. Elimizdiń qálegen jerinde emin-erkin jasap, sawda-satıq qılıńlar hám múlk iyeleńler. Keyin Shexem de qızdıń ákesi menen ájaǵalarına, Kewlińiz tolıwı ushın sizlerge qálegenińizdi beremen. Mennen qansha qalın mal hám sawǵa talap qılsańlar da, hámmesin beremen. Tek qızıńızdı maǵan hayallıqqa berseńiz bolǵanı. dedi. Yaqıptıń ulları qarındası Dinanıń namısın ayaq astı etkeni ushın Shexemge hám onıń ákesi Xamorǵa hiyle menen juwap berip, olarǵa bılay dedi, Yaq! Bizler bunday qıla almaymız, qarındasımızdı súnnet etilmegen adamǵa bere almaymız, óytkeni bul bizler ushın shermendelik boladı. Tek mına shártimizdi qabıl etseńiz ǵana razı bolamız, sizlerdiń xár bir er adamıńız bizler sıyaqlı súnnet etilse, bir-birimizge qız berip, qız alısamız. Sizler menen birge jasap, bir xalıq bolamız. Eger súnnet bolıwǵa kelisim bermeseńiz, qızımızdı alıp qaytamız. Bul sózler Xamor menen onıń ulı Shexemge maqul tústi. Ákesiniń úyinde Xámmeden kóp xúrmetke iye bolǵan jas jigit Shexem bul talaptı orınlawdı tezlestirdi, sebebi ol Yaqıptıń qızına ashıq edi. Solay etip, Xamor hám onıń ulı Shexem. Qala xalqı menen sóylesew ushın qala dárwazasına bardı hám olarǵa bılay dedi, Bul adamlar bizlerge doslıq qarım-qatnasta. Olar jerimizde jasap, sawda-satıq qılsın. Jer keń, olarǵa da jetedi. Olar menen qız alısıp, qız beriseyik. Olar tek mına shárt penen ǵana bizler menen birge jasap, bir xalıq bolıwǵa ırazı boladı, bizlerdiń xár bir er adamımız olar sıyaqlı súnnet etiliwi kerek eken. Olar tek mına shárt penen ǵana bizler menen birge jasap, bir xalıq bolıwǵa razı boladı. Bizlerdiń xár bir er adamımız olar sıyaqlı súnnet etlewi kerek eken. Eger solay islesek, olardıń súriwleri, mal-múlkleri hám barlıq malları bizlerdiki bolmay ma? Kelińler, olarǵa kelsim bereyik. Olar bizler menen birge jasap qalsın. Qala turǵınlarınıń xámmesi Xamordıń hám onıń ulı Shexemniń sózlerin qabıl etti hám qaladaǵı barlıq er adamlar súnnet etildi. Úshinshi kúni olar awırıp jatırǵanda, Yaqıptıń eki ulı Dinanıń ajaǵaları Shimon hám Lebiy qılıshların asınıp alıp, qalaǵa irkinishsiz kirdi de, barlıq er adamlardı qılıshtan ótkerdi. Olar Xamordı hám ulı Shexemdi de qılıshtan ótkizip, Dinanı Shexemniń úyinen alıp ketti. Qarındasınıń namısın ayaq astı qılǵanı ushın, Yaqıptıń ulları ólgenlerdi tonap, qalanı talan-taraj etti. Olardıń iri mayda malların hám esheklerin, qaladaǵı da, jaylawdaǵı da barlıq nárselerin alıp ketti. Jáne de olardıń balaların hám hayalların tutqın qılıp, pútkil baylıǵın hám úylerindegi barlıq zatların olja etti. Yaqıp Shimon hám Lebiyge, Sizler usı jerdiń turǵınları bolǵan Qanan hám Periz xalıqların maǵan dushpan qılıp qoyıp, basıma bále arttırdıńız. Meniń adamlarım az, eger olar birigip, maǵan qarsı shıqsa, meni xojalıǵım menen birlikte joq qıladı, dedi. Biraq olar, Qarındasımızǵa buzıq hayalǵa qatnas jasaǵanday qatnas jasawǵa jol qoyıwǵa bola ma? dedi. Jaratılıs kitabı otız besinshi bap. Quday Yaqıpqa, Qáneki, endi Beytelge bar da, sol jerge orın alas. Ájaǵań Esawdan qashıp baratırǵanıńda, saǵan kóringen Qudayǵa arnap, sol jerde qurbanlıq orın qur, dedi. Sonda Yaqıp xojalıǵına hám janındaǵılardıń hámmesine bılay dedi, Ózlerińizdegi jat qudaylardıń músillerin laqtırıp taslańlar. Ózlerińizdi páklep, kiyimlerińizdi almastırıńlar. Júrińler, bul jerden ketip, Biytelge barayıq. Qıyın kúnlerimde Maǵan juwap bergen hám júrgen jollarımda meniń menen birge bolǵan Qudayǵa arnap, men sol jerde qurbanlıq orın qurayın, sonda olar ózlerindegi jat qudaylardıń músillerin hám qulaqlarındaǵı sırǵaların Yaqıpqa berdi. Yaqıp olardı Shexemge jaqın jerdegi bir terebinvtiń túbine kómip tasladı. Sońınan olar jolǵa tústi. Quday átiraptaǵı qalalardıń turǵınlarına kúshli qorqınısh jibergenlikten, hesh kim olardıń izine túspedi. Solay etip, Yaqıp janındaǵı barlıq adamlar menen birge Qanan jerindegi Luzǵa, yaǵnıy Betelge jetip keldi. Yaqıp ol jerde qurbanlıq orın qurıp, sol jerdi El-Betel dep atadı. Óytkeni Yaqıp ájaǵasınan qashıp baratırǵanda, Quday sol jerde oǵan kóringen edi. Sol arada Rebekkanı emizip baqqan Debora degen hayal qaytıs boldı. Ol Beteldiń qubılasındaǵı bir emen aǵashınıń túbine jerlenip, sol emen aǵashı Joǵlaw emeni dep ataldı. Yaqıp Padan Aramnan qaytıp kelgennen keyin, Quday oǵan jáne kórinip, onı bılay dep jarılqadı, Seniń atıń Yaqıp, biraq bunnan bılay seniń atıń Yaqıp emes, al Izrail boladı, dep, onı Izrail dep atadı. Quday oǵan jáne, Men qúdireti kúshli Qudayman, ósip-ónip kóbey, sennen bir xalıq, xátte, kóplegen xalıqlar payda bolıp, seniń urpaǵıńnan patshalar kelip shıǵadı. Men Ibrayımǵa hám Isaqqa bergen bul jerdi saǵan hám sennen keyingi urpaqlarıńa beremen, dedi. Sońınan Quday Yaqıp penen sóylesken jerden joqarı kóterilip ketti. Yaqıp, Quday Ózi menen sóylesken jerde tastan estelik ornatıp, onıń ústine sharap hám zaytun mayın quydı. Ol Quday Ózi menen sóylesken jerdi Beytel dep atadı. Olar Beytelden shıǵıp, Efratqa jetiwge az qalǵanda, Raxilanıń tolǵaǵı tutıp, ol qıyınshılıq penen bosandı. Ol azap shegip tuwıp atırǵanda, kindik sheshesi oǵan, Qorqpa, sen jáne bir ul tuwdıń, dedi. Raxila ólip baratırıp, sońǵı demin shıǵararda ulın Binoniy dep atadı. Biraq ákesi onıń atın Benyamin dep qoydı. Solay etip, Raxila qaytıs bolıp, Efratqa, yaǵnıy Betlexemge baratuǵın jol boyına jerlendi. Yaqıp onıń qábiri ústine qulpı tas ornattı. Raxilanıń qábiriniń qulpı tası búgingi kúnge shekim bar. Sonnan keyin Izrail jáne kóship, Eder minarasınıń arǵı jaǵına shatırın tikti. Izrail sol jerde jasap atırǵanda, ulı Ruben ákesiniń toqalı bolǵan Bilxa menen jattı. Ákesi bul tuwralı esitti. Yaqıptıń on eki ulı bar edi. Onıń Liyadan tuwılǵan ulları, tuńǵıshı Ruben, keyin Shimon, Lebiy, Yahuda, Issaxar, hám Zebulon, onıń Raxiladan tuwılǵan ulları Yusup hám Benyamin. Raxilanıń shorısı Bilxadan tuwılǵan ulları, Dan hám Naftaliy. Leyanıń shorısı Zilpadan tuwılǵan ulları Gad hám Asher. Bular Yaqıptıń Paddan Aramda tuwılǵan ulları. Yaqıp ákesi Isxaqtıń úyine Mamrege keldi. Mamre Kiriyat-Arbanıń, yaǵnıy Xebronnıń janında bolıp, ol jerde Ibrayım hám Isaq kelgindi bolıp jasaǵan edi. Isaq bir júz seksen jıl jasadı. Ol mazmunlı ómir súrip, qartayıp, demi tawsılıp, qaytıs boldı hám óz ata-babalarına qosıldı. Ulları Esaw menen Yaqıp onı jerledi. Jaratılıs kitabı otız altınshı bap. Esawdıń, yaǵnıy Edomnıń shejiresi mınaday, Esaw mına qananlı qızlarǵa úylendi, birinshisi xet xalqınan bolǵan Elonnıń qızı Ada, ekinshisi xiyw xalqınan bolǵan Sibonnıń aqlıǵı, Ananıń qızı Oxolibama, jáne de ol Ismayıldıń qızı. Nebayottıń qarındası Basematqa da úylendi. Ada Esawǵa Elifazdı, Basemat Reuıldı, Oxolibama Eushti, Yalamdı hám Qoraxtı tuwıp berdi. Bular Esawdıń Qananda tuwılǵan ulları edi. Keyin Esaw hayalların, ulların, qızların, úyindegi barlıq adamların xámme malların hám qanında arttırǵan pútkil mal-múlkin alıp, inisi Yaqıptan bóleklendi de, basqa bir elge kóship ketti. Olardıń mal-múlki sonshelli kóp bolǵanlıqtan, olar endi birge jasay almadı. Ózleri jasaǵan bul jerler olardıń mallarına tarlıq etip qalǵan edi. Solay etip, Esaw yaǵnıy Edom Tawlı Seyir jerine ornalastı. Tawlı Seyir jerinde jasawshı edomlılardıń túp atası bolǵan Esawdıń shejiresi mınaday. Esawdıń ullarınıń atları, onıń hayalı Adadan, Elifaz, al hayalı Besemattan Reuıl tuwıldı. Elifazdıń ulları Teman, Omar, Sefo, Gatam hám Kenaz. Esawdıń ulı Elifazdıń toqalı Timna kúyewine Amelekti tuwıp berdi. Bular Esawdıń hayalı Adanıń aqlıqları, Rewıldıń ulları Naxat, Zerax, Shamma, hám Mizza. Bular Esawdıń hayalı Beseymattıń aqlıqları, Sibonnıń aqlıǵı hám Ananıń qızı bolǵan Axelabamanıń kúyewi Esawǵa tuwıp bergen ulları, Eush, Yalam, hám Qorax. Esawdıń urpaqlarınan kelip shıqqan urıw biyleri mınalar, Esawdıń tuńǵıshı Elifazdıń ulları, Teman biy, Omar biy, Sefo biy, Kenaz biy, Qorax biy, Gatam biy hám Ámelek biy. Bular Edom jerinde Elifazdıń urpaǵınan shıqqan biyler bolıp, Adanıń aqlıqları edi. Esawdıń ulı Reuıldıń ulları, Naxat biy, Zerax biy, Shaamma biy hám Mizza biy. Bular Edom jerinde Reuıldıń urpaǵınan shıqqan biyler bolıp, Esawdıń hayalı Beseymattıń aqlıqları edi. Esawdıń hayalı Axilabbamanıń ulları, Eush biy, Yalam biy. Hám Qoraq biy, bular Ananıń qızı. Esaudıń hayalı Axilabamadan taraǵan biyler edi, bulardıń xámmesi Esaudıń, yaǵnıy Edomnıń ulları hám urıw biyleri. Edom jerinde jasaǵan Xor xalqınan bolǵan Seirdıń ulları mınalar, Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Eser hám Dishan. Bular Seyirdiń ulları bolıp, Edom jerinde Xor xalqınıń urıw biyleri edi. Lotannıń ulları, Xoriy hám Xemam. Timna Lotannıń qarındası edi. Shobaldıń ulları, Aluan, Manaxat, Ebal, Shefo hám Onam. Sibonnıń ulları, Aya hám Ana. Ákesi Sibonnıń esheklerin baǵıp júrip, shólde ıssı bulaq tapqan usı Ana edi. Ananıń balaları, Dishon hám qızı Axilabama. Dishonnıń ulları, Xemdan, Eshban, Itran hám Keran. Eserdiń ulları, Bilxan, Zauan hám Axan. Dishannıń ulları, Us hám Aran. Xor xalqınıń urıw biyleri mınalar, Lotan biy, Shobal biy, Sibon biy, Ana biy, Dishon biy, Eser biy hám Dishan biy. Bular Seyir jerindegi xor xalqınıń urıw biyleri edi. Izrailda patsha bolmastan burın Edom elinde tómendegi patshalar húkimdarlıq etti. Beyor ulı Bela Edom patshası boldı. Onıń qalasınıń atı Dinxaba edi. Bela ólgennen keyin onıń ornına Bosra qalasınan bolǵan Zerax ulı Iyobab patsha boldı. Iyobab ólgennen keyin temanlardıń jerinen kelgen Xusham patsha boldı. Iobab ólgennen keyin temanlılardıń jerinen kelgen Xusham patsha boldı. Xusham ólgennen keyin Moab elinde midyanlılardı qıyratqan Bedad ulı Hadad patsha boldı. Onıń qalasınıń atı Awit edi. Hadad ólgennen keyin onıń ornına masreqalı Samla patsha boldı. Samla ólgennen soń Onıń ornına dárya boyındaǵı Rexobottan bolǵan Shaul patsha boldı. Shaul ólgennen soń, onıń ornına Axbor ulı Baal-Xanan patsha boldı. Axbor ulı Baal-Xanan ólgennen soń, onıń ornına Xadar patsha boldı. Onıń qalasınıń atı Pau edi. Xadardıń hayalı Mexetabel, Mezahabtıń Aqlıǵı Matredtiń qızı edi. Tirelerine hám jerlerine qaray. Esawdıń urpaǵınan kelip shıqqan biylerdiń atları mınaday, Timna biy, Alwa biy, Etet biy. Oxolibama biy, Ela biy, Pinon biy, Kenaz biy, Teman biy, Mibsar biy, Magdiyel biy hám Iram biy. Bular ózleri iyelik etken úlkede jasaǵan, jerlerine ózleriniń atların bergen Edom biyleri edi. Edomlılardıń túp babası Esaw edi.